Fil-fatt, Claire tħobb twassal messaġġ bil-mużika tagħha. L-iktar ħaġa li tagħmel kuntenta lil Claire hija li tgħin in-nies. Fil-fatt, fil-preżent, għaddejja bi proġett interessanti fil-Kenja, proġett li qed jagħti leħen lill-komunità LGBTIQ tal-Kenja. Fil-Kenja, mhuwiex aċċettabbli li tkun gay, u fil-fatt illejla Claire se tirrakkontalna d-dettalji ta' x'esperjenzat u x'rat meta ltaqgħet mal-komunità gay u trans tal-Kenja.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 St. Thomas Hospital. Is-serata t-tajba, u nilqakom għal Prime Time, l-ewwel Prime Time ta' din il-ġimgħa u nixtieq niftaħ b'tislija speċjali ħafna għal Ġużeppa minn Għawdex, Ġużeppa Camilleri li dejjem issegwina u fan kbira ta' Prime Time, ngħidilha grazzi minn hawnhekk talli kuljum tarana. Din il-ġimgħa Ħa niftaħ Prime Time ma' kantawtriċi li meta titkellem magħha u tiltaqa' magħha tolqtok ħafna mill-ewwel l-umiltà kbira tagħha. Waħda minn dawk il-kantanti b'leħen b'timbru uniku li meta tkanta twassallek emozzjonijiet kbar. No matter what they say, no matter what they do, nothing can stop this fire boo.

Miegħi illejla Claire Tonna. Hello Claire, kif int? Is-sena tat-tajba, grazzi talli aċċettajt l-istadina waslet Claire Nell. Għax dik Gardog, hemm il-kbar tismagħha timbaħ taħseb li hija xi Gardog mill-kbar, ma mbagħad issa minn ftit ieħor torqod. Kif aħna Claire? tajba. Tista' takkomoda ruħek jien ħanuħu posti biex inkompli ma' tradizzjoni ta' prime time. X'neli. Claire, Aħna għandna tradizzjoni li nirreġistraw il kull min jiġi jiltaqa' miegħi. Ikolli bżonn ftit dettalji, isem u kunjom. Eh, Claire Tonna. Claire Tonna. Data ta' twelid? Eh, xar qabel il-bambin. I mela 25 ta' Novembru. Tiġi Saġitarjana tiġi? Bħal Tina Turner. I. Maħħakx il-bejda. Fl-istess ġurnata? L-għada. Pero dik naqra kbar minnek sew. Eh? Naqra ikbar minnek Sally. Fejn inti mwielda, Claire? Eh, Saint Luke's. Pietà, residenti? Eh, f'ġo qalbi. Professjoni? Kantawtriċi. Kantawtriċi. Kantawtriċi. Però Claire, fil-passat kont taħdem bħala social worker, le inti? Studijajt, imma kont nagħllem. Kont naħdem ħafna fil-qasam ta' Tagħlim għal nies taħt l-awtiżm, challenging behaviour, fid-diżabilità. Dak ir-rwol spirak ħafna biex tikteb però, le? Biex tibda tikteb il-mużika. Lanqas naf, jien naħseb kollox vera jmissu xulxin, mhux hemm hu inseparabbli. Ħaġa tgħin lill-oħra, you know. Claire, inti twilidt fil-bidu tas-snin tmenin, għext it-tfulija tiegħek fl-aħħar tas-snin tmenin, fil-bidu tas-snin disgħin U dawn li għandi f'idejja. Cassettes. Min jaf kemm tiftakarhom. Liema teknika kont tuża biex tagħmilhom rewind jew fast forward int? Hekk. Bil-lapes, dejjem iddawwar. Nħobbhom ħafna l-cassettes. Clay, inti ddoqq il-kitarra. Aha. U waħda minn dawk li tgħallimt il-kitarra waħdek. Eħe, self thought. I mean, naħseb kont mort lesson waħda l-mużew u mbagħad wara ftit xhur bdejt ngħallem jiena l-mużew. Bdejt ngħallimha jiena aktar. Self thought. X'teknika kont tuża imma dak iż-żmien biex titgħallem il-kitarra? Eh, li nisma' u nisma' r-radio, nisma' d-diski u nipprova ndoqqhom bla ma naf x'qed nagħmel. Jiġifieri litteralment fuq widnejk kont Eħe, I mean naħseb kieku kieku kont actually mmur xi lezzjonijiet, dak li tgħallimt f'għaxar snin kont nitgħallmu f'sena. Imma eħe, nammira nammiraha fija meta kont żgħira li actually l-familja tiegħi jien naf ma kinux jaffordjaw li mmur nitgħallem u Aw, tipo tgħallimt waħdi. Pero l-mużika qeda fil-familja, l-papà jew in-nannu kien idoqq? It-tnejn li huma actually, missieri u missieru. Eħe, missieri jdoqq l-accordion. Bħala xogħol ukoll kien dejjem fil-mużika, meta kont żgħira dejjem kont ngħid irrid insir bħalu. Ma wkoll hija xi ħaġa li kibret waħidha, you know, naf li Jekk ma nagħmilhiex nimred. Claire, inti li tikteb il-mużika, li tikteb il-lirika għalik terapija. Ej, għandi bżonn, għandi, tant għandi bżonn nisma' affarijiet biex nibqa' sewwa li nispiċċa niktibhom jiena ħafna drabi. Però temmen u tħobb ħafna s-silenzju wkoll. Eħe. Eħe. Naħseb moħħi, you know, tant jista' jkun qed iparla u jgħid affarijiet li l-unika ħaġa li, Ġġegħelni nikkwieta u nkun fi spazju ta' paċi għali moħħi nagħmlu kwiet. Moħħi nagħmlu kwiet billi npoġġi l-attenzjoni fil-ħoss tax-xejn. Baroness is a low in fat lactose free cheese which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. Claire, rajt intervista tiegħek u f'din l-intervista inti jettek, waħda mill-iktar affarijiet diffiċli fil-ħajja huwa li tikber u tbiddel il-fehma. Diffiċli tinbidel? Żgur. Jien naħseb nitgħallmu ħafna affarijiet, u nitgħallmu ħafna affarijiet li huma actually mhux tajbin għalina, you know. Nitgħallmu aġir ħażin u tieħu ħafna snin u ħafna xogħol biex iżżarma l-affarijiet li tgħallimt li actually mhumiex tajbin għalik. X'jirrabjak fil-ħajja, Claire? Diżonestà. li n-nies ma jkunux onesti magħhom infushom, li ma jbiddlux xi ħasra u ma jiħdux deċiżjonijiet tajbin għalihom, u anke fija, you know. Naħseb nipprova kemm nipprova dejjem ikolli xi tip ta' kalma bil-mod kif nifhem u naċċetta l-affarijiet li jiġru. Naħseb l-aktar ħaġa li tweġġagħni li n-nies u jiena stess ukoll ma ma nieħux deċiżjonijiet li huma l-aħjar għalija, you know. Claire, qed taħdem fuq proġett interessanti ħafna fil-Kenja. Qabel ma nitkellmu fuq il-proġett per se, ejja nitkellmu naqra dwar il-mentalità, l-ħsieb, is-soċjetà tal-Kenja kif tħares lej li tkun differenti, id-diversità, lej kif tħares lejn il-persuni gay, lejn il-persuni LGBTIQ. X'esperjenzajt il-Kenja? X'rajt? Ifhem, il-Kenja hemm ħafna affarijiet immensament sbieħ li lili fejquni minn ħafna affarijiet. Li tkun mhux straight hija illegali, jiġifieri it's punished by law, hemm ħafna ħafna ċensura. Tmissek ovvjament għax mhix inġusta, la l-kenja u mkien fejn mhix sew. Għalija mhux kienet xokk għax hawn konxja li kien pajjiż hekk imma ovvjament għandi ċertu privileġġ jiena li bil-kant u bil-mużika jew jekk nagħmel video fuq il-YouTube jew whatever m'hemmx ċensura. U ovvjament meta ltqajt mal-komunità t'hemmhekk ħassejt impuls, li actually nista' forsi nagħmel xi ħaġa. X'jikkummentaw, Claire, il-komunità gay u trans tal-Kenja? Ovvjament ma jistgħux jgħixu ħajjithom. Iebsa ħafna. Hemm xi ħaġa li smajt riċenti mingħand persuna minn hemmhekk għidt li l-life expectancy tagħna dejjem qed tonqos. U meta qed ngħid tonqos, in the twenties, you know, like li jkun hemm. Tal-biża' twenties huwa l-isbaħ żmien tal-ħajja. Le, ma eħe, ma apparti minn hekk, I mean, heavy ħafna li qed nies jiġu maqtula just għax mhumiex. Litteralment persekuzzjoni. Eħe. U l-ħaġi li ovvjament meta niltaqa' ma' dan nies għandhom dan in-nar, għandhom din l-enerġija, għandhom dis-saħħa biex ikomplu jiġġieldu, jkomplu jagħmlu safe spaces għalihom infushom li li laqgħuni ħafna you know u din ovvjament ġiet għax il meta kont hemmhekk ktibt song għalihom fuq kind of kif għandna dejjem bżonn il-komunità u ngħinu lil xulxin aħna minn aħna you know meta xi ħaġa tkun hekk tagħmlek very iebsa biex taċċetta lilek innifsek u tħobb lilek innifsek. U kulħadd jaf li jekk m'intix kapaċi tagħmel dik miegħek innifsek, very iebsa li jagħmilha ħaddieħor. Li jagħmilha ħaddieħor. So jien bażikament ktibt song u qed naħdem ma' drag queens ta' hemmhekk biex nagħmlu music video. Mal-music video mhux ħa jkun just music video tas-song, hu actually Ħa juri, ħa juri l-ħajja ta' kuljum ta' minn xiex jgħaddu dawn in-nies. Biex imbagħad eventwalment. Messaġġ b'saħħtu, Claire. Eh? Messaġġ b'saħħtu. Eh, ma jiena vera ħoss li kif taqbad tgħid, in-natura tal-bniedem huwa li jkun kuntent u li jgħin, li ngħinu lil xulxin. Vera naħsbu li aħna separati minn xulxin, vera naħsbu li l-problemi ta' dan mhumiex tiegħi, imma fil-verità kull deċiżjoni li qed nieħu jien qed taffettwa lilek, lil kulħadd. So, Min-naħa tiegħi din hija vera xi ħaġa żgħira li actually nista' nagħmel jiena. Claire, f'Ottubru li għadda rajnieh f'kunċert, Songs from a Transfigured Heart, pratikament xogħol kollu tiegħek. Aha. Aha, kien speċjali ħafna. Jiena ma nafx ma nafx jekk ma tafx insomma, 2020 u 2021 kelli inkisirli disk minn għonqi, operawni, fetħuni minn għonqi so ma stajtx nitkellem. Ukoll qaluli li leħni mhux ħa jiġi lura. Għamilt ħafna kitba bla ma naf li jekk xi darba. F'dak iż-żmien fejn kont f'dis-sitwazzjoni. Dejjem nikteb imma dak iż-żmien kienet aktar iebsa għax bdejt xorta nikteb u nkanta ġo rasi. U ma tistax tkanta. Imma u wkoll bla ma naf li jekk xi darba ħa jirnexxieli nkantahom. So dal-kunċert t'Ottubru. Għamiltu billi ħriġt il-kitba li għamilt dak iż-żmien, li għamilt wara, ma' ta' qabel. U kien jismu Songs for a Transfigured Heart għax nemmen ħafna fil-qalb umana. U transfigured heart hi aħna li jekk xul nerġgħu nibdew nagħżlu li ngħinu 'l xulxin, nerġgħu nagħżlu li nħobbu lilna nfusna, nerġgħu nagħżlu li aħna magħqudin, you know, mhux separati. Kien qawwi ħafna. Għamiltu fundraising għall-proġett ukoll. U ħa joħroġ il-footage tiegħu fejn in-nies jistgħu jagħmlu donation biex nistgħu nagħmlu dal-music video relatat mal-komunità queer tal-Kenja. Claire, għadna kemm nibdew is-sena l-ġdida, bdejna t-tieni xahar tas-sena 2023, kompli tina iktar emozzjonijiet, kompli tina iktar xogħol minn tiegħek għax ovvjament kull biċċa xogħol li ttina, kull mużika li ttina, kollha kemm huma jtuna emozzjonijiet kbar. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Fil-fatt ħa titlaq minn hawnhekk b'ħafna togħmiet tajbin. Għalik għandna prodotti kefir biex tkun tista' tgawdihom f'liema ħin tal-ġurnata tixtieq inti, ideali biex tisnekkja u fl-istess ħin tkun qed tieħu xi ħaġa nutrijenti biex tagħlaq il-ġurnata f'dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn itjeb minn naqra te tajba u għalik għandna ħafna tejiet naturali grazzi għal Yogiti. Ovvjament żgur ser jirnexxilek tagħżel it-togħma favorita tiegħek. Kif ukoll grazzi għal Sayara Bajada, għalik għandna ktieb bil fuq minn 40 riċetta differenti kollha kemm huma high in protein u meta ovvjament tippreparhom ma tħossikx dak guilty għax ovvjament tkun ħadt dak it-togħma tajba almenu tkun qed tieħu xi ħaġa tajba imma fl-istess ħin tkun nutrijenti. Kif ukoll grazzi għal Nem Nem Candles għalik għandna xemgħa li kull darba li ħa tixegħlha Żgur ħa tiftakar fina. Grazzi, ma stennejthiex. Grazzi u l-kumplament tas-serata t-tajba. Thank you. Lilkom it-telespettaturi ħeġġiġkom tibqgħu hemmhekk, ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ħa nilagħbu kontra 30 sekonda. Ibqgħu hemmhekk.

Best Deal Properties Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sopo pommi ma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sop op ommima, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sop op friski ommima. Soup so good, everybody wants some. Sabiħ li turi lil dawk viċin tiegħek li tħobbhom.

Minħabba fl-artrite, il-ġogi affettwati jibbiesu u l-movimenti jsiru ta' tbatija. Flexi-Sec jillubrika l-ġog u b'hekk jelimina l-uġigħ u l-ebusija assoċjata mal-artrite. Staqsi għal Flexi-Sec għand l-ispiżjar. Issa bi prezz imraħħas ta' ħmistax-il ewro u ħamsa u erbgħin ċenteżmu. Nhar il-Ħadd tnax ta' Frar, Fit-tmienja u nofs ta' filgħodu, Ambjent Malta flimkien ma' Saving Our Blue qed jorganizzaw mixja edukattiva fl-inħawi ta' Ħaġari. Jekk tixtieq tattendi, irreġistra minn fuq il-paġni ta' Facebook ta' Ambjent Malta jew Saving Our Blue. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Narakom lura għal prime time minna ftit oħra ħan nitkellem magħkom ħalli intom tippruvaw teħdu d-dar il-jackpot ta' kontra 30 sekonda, però qabel nixtieq nfakkarkom li fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi illum ħassibu kompetizzjoni li hija miġjuba lilna grazzi għal Talion Beauty Products li jekk intom tipparteċipaw grazzi għal Talion tistgħu toħorġu rebbieħa u terbħu rigal li żgur ma jiddispjaċikomx li tkunu erbaħtu. Kull ma tridu tagħmlu huwa li tirrispondu domanda sempliċi ħafna li ssibu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi. Idħlu fuq owenbonici.tv, hemmhekk għandkom domanda, tliet risposti minn fejn tagħżlu u jekk kemm-il darba tagħżlu r-risposta t-tajba, grazzi għal Talion intom tistgħu tkunu rebbieħa. Issa wasal il-ħin biex nilagħbu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda. Mill-bieraħ writna jackpot b'valur ta' 240 euro. La darba tażlu setta domandi dak il-valur ħa jinbidel, nisperaw li jiżdied u mhux jonqos, għax in-nutar tagħna naqra kattiv u kultant jitfanqa' valuri negattivi hemmhekk. Is-serata t-tajba min hemm? Hello, ma' min qed nitkellem? Hello. Ma' min? X'ismek? Sandra mit-Siekju. Sandra, liema sett ta' domandi tixtieq mis-sett numru wieħed sas-sett numru għaxra? Number four. is-sett numru erbgħa Sandra, bl-għażla tiegħek u bis-sett numru erbgħa l-jackpot ser jiżdied b'għaxar ewro biex issa tlajna għal 250 ewro. Mhix idea ħażina li fi 30 sekonda tgħaqqad 250 ewro. It-30 sekonda tiegħek ser jitilqu issa. Awguri! Three, two, Kemm insibu konsonanti fil-kelma karozza? Ħamsa. Ħażina. X'nazzjonalità kien il-kompożitur u pjanist Ludwig van Beethoven? Ġermaniż. Proset, il-President John F. Kennedy ġie maqtul fis-snin 80, veru jew falz? Veru. Ħażina, dan l-annimal ma jistax joħroġ ilsienu, jibda bil-keq. Kukkudrill, minn għandek ridt nisma' kukkudrill Sandra, u l-ħames risposti tajbin ma waslux. Kennedy miet, qatluh anzi fl-1963 u għalhekk ridt tirrispondi falz. Ħa naraw naqra minn hemm fuq il-linja, hello?

Sorry. Oħt ommi, tibda bit se. Tija. Tija. Proset, plazza de ma. U skadinna l-ħin irna xalk it-tieni tlet risposti tajbin. Mhux biżejjed biex terbaħ il-jackpot tagħna. Ħallejt inna jackpot hawnhekk ta' 245 euro aħbar tajba min ħajilab magħna għada. Jekk trid tirreġistra l-parteċipazzjoni tiegħek, trid tibgħat SMS fuq numru 50612100. Jimna hawnhekk nixtieq ngħid grazzi lil Zara li ħadu sib jipprovdu l-ħwejġ u ħan niltaq' magħkom għada Fit-tmienja u għaxar ta' filgħaxija għal edizzjoni oħra ta' Prime Time ma' mistieden jew mistiedna oħra. Dan kollu hawnhekk fuq l-istazzjon favorit tagħkom, l-Istazzjon One. Tinsewx tirreġistraw għal kontratt 30 sekonda permezz ta' SMS 5061 2100 u għan-numru fejn tridu tibagħtu d-dettalji tagħkom permezz ta' SMS. Il-lejl it-tajjeb u saħħa, niltaqgħu għada. Ciao! Prime Time. Qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.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 Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.